O Sbaen i Abertawe, yna Glyn Ebwy ag ymlaen yma i Landudno. 'Di hynna ddim yn swnio fel taith gyffredin i'r Eisteddfod Genedlaethol. Ond wedyn, nid bob blwyddyn mae awyren yn glanio ar y Maes. Ond mi fydd 'na awyren ar y Maes yn Llandŵ. Adain Afion ydy prif brosiect Cymru ar gyfer yr Olympiad diwylliannol ac mae wedi seilio ar gorff awyren DC Nine. Mi gafodd hi i achub o iard sgrap gan y cerflunydd Sbaenaidd Eduardo Cajal ath ati i'w newid hi yn ofod perfformio i artistiaid o bob math. A'r awyren honno sydd wedi teithio o Sbaen i Gymru. A mi aethon ni i Abertawe i glywed mwy amdani gan arweinydd y prosiect, y dawnsiwr Mark Rees. Tro cynta, nes i cwrdd ar y wyren anhygoel yma. Oedd e'n, beth oedd e, 2005, oedd yna um, ffair enfawr celfyddydol yn Sbaen, yn Madrid, A ges i wahoddiad i fod yn yr artist gynta i mynd i'n creu rhywbeth arbennig ar gyfer yr awyren. So pan dath y cyfle wedyn i greu rhywbeth arbennig ar gyfer yr Olympics, oedd y syniad i fod yn uchelgeisiol, oedd i fod i felly, you know, symbolrwydd y, y, y, y global, felly ni'n meddwl, a, ah, ni'n cofio'r awyren, so felly ni'n meddwl, mae'n gret, i dod yr awyren a nythu fe yn gwahanol safleoedd rhwng Nghymru a bod pawb yn, yn, yn cymryd rhan yn y fe. Mae yna 150 o gwahanol digwyddiadau, mae yna 2500 o bobl yn cymryd rhan. Ti'n mae fe'n raglen eclectic iawn a, a dwi wedi bod bwrpasol cael pethau falle sydd, sydd yn falle eitha normal, ond bydd yn gael ei trawsnewid yn yr awyren. Ac mae Adain Afion yn cynnig llwyfan i bob matha o artistiaid, o bell ag agos. A beth sydd wedi bod yn diddorol am y prosiect yma, mae yna lot o falle ganghennau i'r prosiect. Dyw e ddim... Uh, mae fe'n un prosiect mawr, ond um, yr hyn sy'n sydd wedi bod yn ddiddorol i fi yw bod e yn amlygu falle uh, creadigrwydd un ardal. Mae lot o artistiaid uh, rhyngwladol yn ymateb i'r safleoedd yma. Uh, mae lot o artistiaid o Gymru yn ymateb i safleoedd neu lleoliadau. Dyn ddim yn gyfarw i dda. A dyna'r peth dda am yr awyren a gweud y gwir yw bod e yn glanio yn y, yn y lle yma a wedyn bod yna lot o weithgareddau a um, digwyddiadau yn amgylchynu e. Felly mae hwn ond yn rhyw fath o um, y catalydd ar gyfer falle cyflwyno yr yr talent lleol yna. Un o'r artistiaid lleol ydy Catrin James, sydd wedi creu ffilm am bensaernïaeth y ddinas. Nes i cael ei geni yn Abertawe, a nes i uh, dod, dod i fyny yn Abertawe, a mae'r adeiladau Abertawe wastad wedi bod yn un o'r pethau nes i, well, fi wastad wedi caru. Um, pryd ni'n bach, ni wastad eisiau bod fel yn architect, Ond oedd adeiladau yma yn rili bwysig achos oedd mam fi'n gweithio mewn nhw, oedd mam gi fi a tad cu fi'n byw mewn nhw, fel fel y Devati Flats sydd yn cael eu defnyddio yn y ffilm. Mae'r penseiriaeth Abertawe ar ôl yr Ail Ryfel Byd wedi newid ac oedd e'n brand new ac oedd e'n edrych yn modern iawn. A fi'n credu mae lot o pobl ddim yn rili gweld yym y harddwch yn fel y modern architecture yna. Mae Abertawe yn yn yn llawn hanes a yn credu mae amser nawr i, i, i pobl gweld pa mor lyflu mae fe lawr fan hyn. Ond troi at dir i ddinas enedigol nath yr artist Owen Griffiths. A ni'n byw ar y, ar, ar, y, ar y tyle yn edrych draw tuag at y, y môr yn lle gweld y fetch yn canol y ddinas yn wag. So ni'n meddwl bod hwn yn uh, chance i wneud rhywbeth diddorol yn y lle yma, yn y plot yma. Y syniad oedd i greu ardd i llysiau, i bobl tyfu llysiau yng nghanol y ddinas ac i weithio gyda'r cymuned y Sandfields. Mae'r prosiect nawr wedi cael i um, wedi cael permanent uh, vegetable garden status o'r cyngor lleol. So maen nhw'n mynd i wedi na bod nhw'n mynd i gadw'r prosiect na am fyth. So mae hwnna'n uh, legacy ffantastig i Adain Afion ac i Mark a Culture Olympiad, ond hefyd mae'n rhywbeth ffantastig i'r cymuned lleol. Fi'n gobeithio bod ni'n gallu dangos rhyw fath o snapshot Cymru amser o'r Olympics, bod y blwch ddu yr awyren, bod ni'n um, documento popeth wedyn ar y blwch, bod ni'n recordio pob digwyddiad, a wedyn yn y diwedd, yn y steddfod, ni'n agor lan y blwch ddu i pawb edrych, a wedyn ar y diwedd wedyn, diwrnod um, diwetha y gemau Olympaidd, ni'n swinga haibio Sen Fagan, a wedyn ni'n rhoi y blwch ddu ar gyfer y genedl. So mae'n sylbol rwydd reit bwysig wedyn bod popeth wedyn wedi cael ei gasglu. yn y blwchdy. Ond uchafbwynt y diwrnod cyntaf oedd tynnu'r awyren i'w chartre dros dro o flaen Amgueddfa'r Glannau. Boneddigion, boneddigesau a gwestion nodedig, croeso i adain afion a cyrraedd o'r diwedd. Mae'r ofod yn catalyst i syniadau newydd, Neu syniadau hen, neu ail-ddychmygu syniadau. Mae fel gwyneb arian yr awyren yn ym, ym, ym, ymddwyn fel drych enfawr sy'n adlewyrchu y gymuned agos nôl at ei hun. So felly cyfle wedyn i chi ail-ddarganfod, ail-ddychmygu, ail-asesu neu ail-gylchu.